Haleluya, haleluya, haleluya. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ le Kristo me. Woyra wò le egbe blana ƒe ŋuti. Bebe magblɔ nɔ be yayra mee nènye. Memagblɔ na wò be Mawu ʋe nu o. Memagblɔ na wò be Mawu ƒe ŋusẽ le dzi o. Memagblɔ na wò be nu tsi kɔkɔe eɖiɖi ɖe dzi o. Memagblɔ na wò be wonyo dɔme na wò. Memagblɔ na wò be akɔfafa ye nye tɔ. Memagblɔ na wò be ame aɖe le gbɔ o. Memagblɔ na wò be wodzi ame aɖe ɖe me o. Mebe magblɔ na wò be ɖɔɖɔ ɖe va wò agbe me. Mebe magblɔ na wò be dziƒo tsaka kple wò le ŋdziya. Mebe magblɔ na wò be xɔnametɔ va wò agbe gbɔ. Mebe magblɔ na wò le ŋdziya be yayra mee nènye. Mebe magblɔ na wò le ŋdziya be nuwo ɖɔɖɔ le wò agbe me. Mebe magblɔ na wò le ŋdia be nuwo trɔ le dzedzem yeye. Mebe magblɔ na wò le ŋdia be Aƒetɔ ƒe ŋusẽ le dzi o. Mebe magblɔ na wò le ŋdia be ame nuveve sɔ yɔ oa. Mebe magblɔ na wò le ŋdia be eya manɔame naneke manyo o. Mebe magblɔ na wò le ŋdia be agudzedze ke le dzedze ge le ŋdia etsɔ yayra geɖe va. Be magblɔ na wo be xexea me ke le dzadzam le ɣeyiɣia me, yiƒe ŋusẽ ke le dzadzam le ɣeyiɣia me, etsi ke le dzadzam le ɣeyiɣia me, eye wòhe fafa va na mía, etsɔ dziɖuɖu va wò agbe me. Medzi magblɔ na wò be, Aƒetɔ, etsaka kpli wò, gbɔgbɔ kɔkɔe tsaka kpli wò, Ɖela Yesu Kristo tsaka kpli wò. Nenye be le alea ɖe, ke nye kpli wò yi ke agbe gbɔgbɔ Ŋkeke sia gasu mía si ɖe. Ŋka nye kple mate ŋu akɔ míaƒe akpedadawo ana Mawu le ŋdi o? Ŋka ta nye kple makɔ míaƒe akpedadawo ana Mawu le ŋdi o? Mawu nexɔ akpe tso míaƒe dziwo me ke, elabe míenyi akpedafe na Mawu. Míenyi akpedafe na Mawu. Tɔntia, nɔvinye, nye kple míage ɖe akpedada me míatsɔ akpedada na mawu la mímeku o la míle agbe la mímedze dɔ o la míle agbe la eya nye míaƒe dɔyɔyɔ eya nye míaƒe nusɔ eya nye míaƒe agbe eya nye míaƒe kɔkɔetɔ ke wo nu natsɔ akpedada na mawu le ŋuti ya da akpe ne ɖe wo dɔme nyo yi ko tsɔ na wo da akpe ne ɖe ƒe ame ne ɖe ke dza ɖe dzi o da akpe ne ɖe ŋusẽ yi ko kɔ na wo da akpe ne ɖe ƒe xɔ na me la ta

Londele kandora bakala, ondele bakandala babaya. Elabe Mawu ve ɖetugbui aɖe nu le ŋdi ya. Elabe Mawu nyo dɔme na ɖetugbui aɖe le ŋdi ya. Eya ta wò ɖetugbui, wò hã tsɔ wò akpedada na Mawu la. Mebe tsɔ wò akpedada na Mawu. Mebe Mawu ve ɖetugbui aɖe nu le ŋdi ya. Tsɔ akpedada na Mawu la. Enya gbewo trɔ le wò agbe me. Da akpe ne ɖe ɖoɖowo katã ta. Mabo zi kata le keta. Libro kando sakalunde le. Mahunde le bakato sakaya. Dziƒo mawo ƒe ŋusẽa. Eva ɖetugbui aɖe dzi la. Eva ɖekakpui aɖe dzi la. Eva mama aɖe dzi la. Eva tɔgbui aɖe dzi la. Eva ŋutsu aɖe dzi la. Eye wòva nyɔnu aɖe dzi. eva ɖevi aɖe dzi eya ta aƒetɔ le ŋuti míetsɔ míaƒe gbewo le gbɔgblɔm nɔ be akpe ɖe wo nyonyo kple wo dɔmenyo la ta akpe nɔ tɔxɛ papa elabe woe ganye míaƒe kekeli ewoe nye míaƒe nusɔ dzi le mía dzɔm elabe ame vɔɖiwo susu be yewoagblẽ mí ŋutasẽlawo susu be yewoatɔtɔ mí adze xɔse be yewogblẽ mía dome vɔ gake womete ɖu mía dzi o la Ewò Mawue li kple mí, wò asi sesẽ le mía dzi, eye nètsɔ nublankpɔkpɔ kɔ li ke mí. Nètsɔ wò xɔname kɔ li ke mí, eye nèkɔ wò dziɖuɖu da ɖe míaƒe agbe dzi. Xɔ akpedada le ŋutiwò ha, xɔ akpedada le ŋutiwò ha, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me ha, eye míele gbe dom ɖa le la, elabe Papa, míenyi akpedafe na wò. Míaxe míaƒe akpedafewo, mímete le xe ge hã wòavɔ o la, gake wò lɔlɔ̃e ke nèɖo na mía.

Wòe nɔa ame gbɔ nuwo katã nyona. Va le wò nusɔ kple wò ŋuti kɔkɔe gã sia me. Gbɔgbɔ kɔkɔe, de wò nya ɣaɣlawo gɔme na mi. Gbɔgbɔ kɔkɔe, tsɔ nunya kple anyasã va. Gbɔgbɔ kɔkɔe, kɔ gɔmesese kple dziɖuɖu nyuitɔ va. Gbɔgbɔ kɔkɔe, kɔ afɔkɔfafa kple dzidzɔkpɔkpɔ va gbɔgbɔ kɔkɔe kɔ ɖɔɖɔ ɖo kple dzadzraɖo va gbɔgbɔ kɔkɔe kɔ azɔli zɔzɔ yeye va gbɔgbɔ kɔkɔe kɔ susu ɖeɖe yeye va gbɔgbɔ kɔkɔe kɔ ŋɔŋɔ ɖe mɔwo ƒe nya la me va Balaam dzia wònya yi ke le vava gea negbɔ agbe ŋutilã ɖe eye wòado ŋusẽ ŋutilã ɖe. Mexɔe se eye menya be ewo manɔme la naneke mate ŋu anyo. Mawu ƒe ŋusẽ, Mawu ƒe dzo, wòe wɔna nuwo katã wòdzea dzi nyuie. eya ta mebe nàva va míaƒe dziwo me ʋu míaƒe towo eye nàʋu míaƒe nukuwo ʋu míaƒe dziwo be míaxɔ wo nya ɖe mía me wòatse ku le mía me atsi le mía me atse kutsetse yeyewo kutsetse nyuiwo yi ke amewo aɖu woakpɔ dzidzɔ yi ke míawo ŋutɔ míaɖu míakpɔ ŋutifafa wɔe na mí le ŋuti ya gbɔgbɔ kɔkɔe míedo dza na hɔ be eva le wo nu sam hã míedo dza na wo hã be va kple ŋuti kɔkɔe akpe na wo gbɔgbɔ kɔkɔe le yesu kristo ƒe ŋkɔ me amen nɔvi lɔlɔtɔ le ŋdzia medzi míade ŋgble tso luka ƒe agbalẽ eta gbãtɔ ŋuti tso xexlẽme bla eve vɔ adelia kɔ yi nɔvinyɔ egba míaƒe mawu dɔ eƒe dɔla Ɖo ɖada da Maria gbɔ, be nedo go kpli, wòaɖo dze kpli, aka sẽŋ kpli, aɖe nya me kpli, aɖe nya ɣaɣlawo ɖe go, eye wòakɔ dziƒovitɔ la ƒe ŋusẽ ƒe nya la ade eya ma me. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ yi ke Gabriel va, wa kple mía nɔ woɖo dze, woka seŋ, woƒo nu, nu yi dze be wòawɔ kple nu yi ke wòdze be wòakpɔ mɔ na, nu yi ke dze be wòakɔ eye nu yi ke me wòado ŋusẽ eɖokui le me le gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe nusɔdoame me. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ, nya nyuiwo yi wogblɔ nɛ ebe mele klalo axɔ nya nyui la, gake si ke Ne menya nu siawo ɖe, nya ɖeka me dzi míade ŋugble tso ŋuti nye be, wobe Mawu dɔla Gabriel ɖo nu nɛ. Ame yi le Mawu teƒe le egbɔ. Ame yi nye Mawu ƒe ame dɔdɔ va ɖe tugbui le aƒe la gbɔa. Va nyɔnu nuteƒewɔla gbɔ. va nyɔnui ke xɔ mawo dzi se va nyɔnui ke mawo dzra ɖo tso eƒe enɔa ƒe vidzi dɔ me ke ee nenem ƒe nyɔnu xɔasi sia nenem ƒe nyɔnu vavã sia nyɔnu si ke nye adzagba nyɔnu si ke nye kpe xɔasi nyɔnu si ke nye dzogoedzikpea, nyɔnu si ke nye kekeli fia, nyɔnu si ke nye amenuve la fia, nyɔnu si ke nye dɔyɔla ƒe fia nɔ, nyɔnu si ke nye nublankpɔkpɔ ƒe fia nyɔnu. Eya mee nuwo katã te ŋu dzɔna le, eya gbɔe Gabriel va be yeaka nane ƒe asem nɛ, yeagblɔ nya ɣaɣla aɖe nɛ. Nyɔnu sia ƒu to anyi eye wòɖo toe. Le toɖoɖoa me, nya yi ke wòtsɔ nɛ koe nye be, o megatsi dzi o, megaxa nu o, kpɔ mɔ na Yawe, elabe Mawu le nu gã aɖe wɔ ge ato dziwò. Yob be, Kpɔm ɖa. nye hã mawu ate wɔ nu gã aɖe to dzinye nu gã ka gblɔm mele be mawu be awɔ to mianɔ dzi egbɔgblɔ ne bena ɖe kpɔ ɖa mawu ve nu o la mawu dziƒo mawua eve nu o mawu ve nu o la mebe mawu ve nu o eya wogblɔ ne ebe kpɔ ɖa gbɔgbɔ kɔkɔe aɖiɖi ɖe dziwò. Gbɔgbɔ kɔkɔe aɖiɖi ɖe dziwò. Eye Mawu ƒe ŋusɔ ado ŋutilã le mewò. Eye ne Mawu ƒe ŋusɔ ma va, yi ƒe ŋusẽ ado vɔvɔli. Haleluya. Ado vɔvɔli ɖe dziwò. mawo ƒe ŋusẽ ma yi ƒe vɔvɔlia adoe ɖe dziwò eyi ke gbɔgbɔ kɔkɔe ɖiɖi ɖe mía nɔ dzia eyi mawo dɔla gblɔ ne be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ ava gbɔgbɔ kɔkɔe aɖiɖi ɖe dzi eye Mawu ƒe nuwo sɔ yi ƒo ŋusẽwo katã ta le ɣedzeƒe, le ɣetoɖoƒe, le dziehe kple anyiehe. Ŋusẽ ma, Mawu ƒe ŋusẽ ma, eɖiɖi ge ɖe dzi eye ne ŋusẽ ma ɖiɖi ɖe dziwoa, eye ne ŋusẽ ma ɖiɖi ɖe dziwoa, ŋusẽ ma kɔ Mawu ƒe vɔvɔ̃ li. Akɔ Mawu ƒe vɔvɔli aɖo ɖe dziwò. Nɔvinye, kpɔ leke ŋkekea me le egbe ɖa. Kpɔ vɔvɔli ke le ɖoɖom le ŋdzia ɖa. Kpɔ leke xexea me trɔ le ŋdzia ɖa. Mawu ƒe vɔvɔli ha. Mawu ƒe ŋusẽ le vɔvɔli la ƒe kpɔkplɔ tea. Eɖiɖi nenema wòɖiɖi ɖe dada maria dzi eye vɔvɔli ma ƒe ɖiɖi ɖe dzia eye trɔ nuwo le eƒe ƒodo me eye trɔ nuwo le eƒe agbe me eye trɔ nuwo le eƒe vidzitɔ me eye wòle gbɔgblɔm na dada maria be kpɔ ɖa ele vi tsi ge eye vi ke dzi ge na la woayɔe be kɔkɔe haleluya wole vi sia yɔ ge be kɔkɔe

Míado wò ŋkɔ ɖe dzi. Wobe woayɔe be kɔkɔe. Kɔkɔe. Kɔkɔe. Aʋakɔ ƒe Mawu. Wòe le kɔkɔe, kɔkɔe, kɔkɔe. Wò ŋuti kɔkɔe yɔ dziƒo kple anyigba ƒo. Hosanna le dziƒo bo. Yayratɔe nye ame si gbɔna le Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me. Hosanna le dziƒo bo. Kɔkɔetɔ ƒe ŋusẽ neɖiɖi ɖe dziwò le ŋuti ya. Wobe le dziƒo to me, le anyigba dzi, eye le anyigba te la, Nukɔ aɖeke meli si nye xoxo na Yesu Kristo, ame si nye Mawu ƒe ame kɔkɔe la o, ame si nye Mawu ƒe ami ame sia ami na la o. Eya ta Kristo ma yi dzim míanɔ le eya he agbe va. Eya ta nɔvi le ŋutia, medo gbe ɖa ɖe wò agbe ta le ŋutia. Mebia Aƒetɔ ƒe kɔkɔenyenye na wò le ŋutia. Kɔkɔetɔ yi ke nye Yesu Kristo nege ɖe wò agbe me. Kɔkɔetɔ yi ke nye Aƒetɔ Yesu nege ɖe wò agbe me. Mebe fu yi ke fɔm dada Maria le gbea, mebe fu ma neɖɔ wò hã. Amenuveve nedza ɖe dziwò ha, yayra nekɔ ɖe dziwò ha, ŋutifafa nedo ka kpli o ha mawu gbɔgbɔ kɔkɔe he netrɔ hɔn ƒe ŋutinya le dzi ha gbɔgbɔ kɔkɔe netrɔ ŋutinya le ŋkeke sia dzi mawu ƒe kekeli he mawu ƒe kekeli he mawu ƒe ŋusã netrɔ hã wò ŋutinya ha nyemenya nu ka dzɔm nele o wò ŋutinya netrɔ ha Nyemenya nya ka dzim nèle tso Aƒetɔ la gbɔ o. Nyemenya ka biam nèle Aƒetɔ eƒe nagbonagbo o. Gake egbe ƒe ŋkekea netrɔ wò hã wò ŋuti nya. Egbe ƒe ŋkekea neɖɔ wò ɖo. Ewò nyɔnu si ke mefɔ fu haɖeke o, ye nèle atsuƒe. Mebe Gabriel mawudɔla eva gbɔ. Aŋedɔe nye be le fu fɔ ge. eye nadzi vi eya ta le ŋdia xɔ efufɔfɔ kple vidzidzi ƒe amenuveve tso mawu gbɔ le ŋdia mawu nayra wo ha kple fufɔfɔ kple vidzidzi ewɔ ŋutsu yi ke medoa fu ha mebe gabriel gabriel ha mawu dɔla gabriel vɔ ha gbɔ le ha ele gbɔgblɔ na wo be ele fu do ge eye woadzi vi na wo le ha medo gbe ɖa ɖe wò nyɔnu yi ke mekpɔ vi le dzidzim o ha wò ɖetugbui yi ke meɖe srɔ̃ ha ɖeke o ɖekakpui yi ke meɖe srɔ̃ ha ɖeke o mawu ƒe ŋugbedodoa nenye wò hã tɔ o medo gbe ɖa le yesu kristo ƒe ŋkɔ me mebe ŋdzia ha le ŋkeke sia dzia ha nyagbe ɖe sia ɖe netrɔ Gbɔgbɔ kɔkɔe ne tsaka kplɔ le ŋdi ya eye ame ke dɔna nu katã ɖo. Gbɔgbɔ kɔkɔe ne ge ɖe miaƒe ƒome me. Gbɔgbɔ kɔkɔe ne ge ɖe aƒea me. Gbɔgbɔ kɔkɔe ne trɔ nu le aƒea me. Ne dzra nu ɖo le aƒea me. Ne tsɔ ŋusẽ ye da ɖe aƒea me. Ne tsɔ dzo yeye da ɖe aƒea me. Ne tsɔ tɔtrɔ ga ɖe da ɖe aƒea me. Eyi ke mawudɔla Gabriel va dada Maria gbɔ. eye wodo gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nya sia nɛ hã wobe nya gbe ɖe sia ɖe trɔ le yame ŋuti eya ta nyawo ne trɔ le wo hã nu o ha mebe nyawo ne trɔ le ŋuti o ha nyawo ne trɔ dɔlélewo ne te ɖa vevesesewo ne ho ɖa aɖukli ɖuɖuwo ne ho ɖa nyadzɔɖametsiwo ne ho ɖa manyomanyo ne te ɖa le wòa gbe gbɔ dɔlélewo ne dzo ta la me le yesu kristo ƒe ŋkɔ me mebe ŋdi ha mi kple gbɔgbɔ kɔkɔe miatsaka le ŋdi ha mebe mi kple gbɔgbɔ kɔkɔe miatsa kale ŋdzi dzidzɔkpɔkpɔ ne xɔ anyi nɔ ŋutifafa ne xɔ anyi nɔ ablɔɖe ne xɔ anyi nɔ dziɖuɖu ne xɔ anyi nɔ le yesu kristo be ŋkɔ me mabondelehe zarokandarakababa zabadagado delehe

mebe dziƒo ne tsaka kple o ha mawu gbɔgbɔ kɔkɔe he ƒe nuwɔwɔ yeye he ne tsa ɖe wò agbe me ha mawu gbɔgbɔ kɔkɔe he ƒe nuwɔwɔ yeye he ne va wò agbadɔ gbɔ ha mebe agbe yeye he wò anyigba ne trɔ anyigba ƒuƒua ha ne zu anyigba mumu ha anyigba ma ƒu na wɔ ha ne zu anyigba mumu ha mawu na dzra wò vidzidɔ ɖo ne dzra wò ŋutsu me ɖo ne dzra wò agbe ɖo ha nekɔ nu yeye de me o eye wòaɖe xoxotɔwo tso agbee ne dze gɔme na o mawu ƒe gbɔgbɔ mebe le ɣedzeƒe le dziehe kple anyiehe mebe nage ɖe wo dɔlawo ƒe agbe me le ɣetoɖoƒe nage ɖe wo dɔlawo ƒe agbe me trɔ woƒe nutsinya le ŋdi gbɔgbɔ kɔkɔe ne trɔ wo nutsinya le ŋdi megblɔ nyanyuiwo de wo agbe me be aƒetɔ ƒe nusẽ ne kɔ nu yeyewo ɖe me o agbee nedze gɔme na wò dzidzɔkpɔkpɔ ƒe agbe neva ŋutifafa ƒe agbe neva yayra ƒe agbe neva me o le yesu kristo ƒe ŋkɔ me menya be mawu ƒe ŋusẽ ha eva wò agbe gbɔ nekɔ eƒe nuvetsifafa nekɔ eƒe amenuve akɔ ɖe dzi o va gbɔgbɔ kɔkɔe va wo xɔsetɔwo ƒe dziwo me eye nana be woƒe dziwo nalé tso le wo lɔlɔ̃ me wòye nye ame si na dukɔ kɔta wɔ ɖeka le xɔse me ha aƒetɔ nadɔ gbɔgbɔ ɖo ɖa ha eye anyigba tsi natrɔ zu yeye ha mina míado gbe ɖa ha o mawue nye ame si fia no xɔsetɔ to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe keklẽ me ha nana bena le gbɔgbɔ ma ke me la ha

Kekea me na nyo nɔ, dziƒo na tsaka kpli, ŋuti fafa na nye tɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen.